Kamani ti ni pun kani ti Arba'una Hadiis la din ka ti kana ti ti tuɣi zuŋɔ yaha, zuŋɔ mi ti yɛn tuɣi la hadiisi shɛli din pahiri dibaapɔin, kadama ti ni pun yɛli shɛm gbinni maa m-vari ti karimbihi n-daa. Din lan pahaya, ti karindilim maa ni ti niŋ timaŋ anfaani nti niŋ ti karimbi'taba anfaani. Domi gbunni maa, di tooi variti pam, Dagbaŋ ni ni a yɛn lɛbigi li shɛm. Daadam mi di karim ka bi baŋ li a ya yɛtɔɣa puuni, a na bi karim. Tɔ! Ti cham karim puuni, An Abii Rukayyata, bɛ deei bahi bali Lukaya baaba sani, Tamiimu bun Awsi Daarii. A bi mi o ŋun ka bɛ booni Tamiimu Awsi?

We baŋmiya kadama musulinsi ŋɔ maa yaa saɣisigu musulinsi n-nyɛ bee saɣisigu daadiini n-nyɛ li. Kulina liman din saha ka ti zaa ban daa be o sani maa ka ti laɣim bɔh o, Tamimu daadin yɛli ŋɔ, Tamimu Aus daadin yɛli ŋɔ, kulina liman ka ti laɣim bɔh o n-zani ti ŋuni bee ni ŋuni zuɣu ka bɛ lee nyɛ saɣisigu?

n-zo ka o tim o na, wa li a'immatil muslimiin, ka di lahi nyɛ talahi musulinnim toondaannim zuɣu ni bɛ saɣisi ti, wa aammatihim, ni sokam ŋun doli lala adiini ŋɔ maa, dini n-nyɛ musulinsi. Rawaahu Muslim. Imam so ŋun booni Muslim hadiisinim ban ka ban sabi hadiisinim la puuni la ŋun n deegi li ka sabi niŋ o o kundi puuni. Hadiisi ŋɔ maa ti lihi li, tin pun yɛli maa ti karindimi nti niŋ ti maŋa anfaani ka niŋ ti Muslimnim ʒinɛli daanfaani niŋ ba anfaani. N zuli o, ti ban bi chaŋ karim, ti karindi tin karin shɛli ŋɔ maa ŋun chaŋ karim

Ka a yɛl o yaa, O yaa ka zaɣ din na ŋɔ ka niŋ ŋɔ di naan viɛli taɣi kamani musulin ma bia a ʒim ka o yɛn dabim biɛɣu, ka a bi yɛl o di gbinni n-nyɛ ŋɔ la, a mali tahili m-bala. Domin bɛ yɛn ni adiini ŋɔ nyɛla saɣisigu daadiini. Dinzuɣu laa yaɣisha fi Llaahi lawmata laa'imi, di bi simsi ni a yɛn saɣisi a musulin kpee ka zɔri ni kaman bɛ ti yɛli ni a A ni yɛli shɛm, so mi niŋ binshɛɣu ka di bi niŋ ka a yɛn chɛ ti yɛl o ka o yɛn yɛli ni a mal o la zunyuŋ bee a mal o la a mal o la chɛlinsi, miri ka a zɔri ni cham ti yɛl o din yɛn niŋ shɛm ka di mali ŋun, amaa ŋun dee nyɛla a musulim kpee. N zuɣu musulinsi a ti wum musulinsi yaha saɣisigu n-nyɛ li. Hal na omaŋmaŋ a kpuɣ o litaafi saɣis o ka o ku saɣis li hal ni ti naai li. A nam maŋmaŋ o yɛtɔɣa zaa lahi nyɛla buku saɣisigu. Dinzuɣu amaa di lee bi zam ti a nab ko zuɣu. Di ni bi zam ti a musulinnim toondanim zuɣu. Hal a bi ti musulin toondanim maŋmaŋa, toondanim niŋ binshɛɣu ka di bi zimsi naai la chani ti ni chani ti saɣis o.